Ah, njĩtagwo erastus mũthuro mwangi na ngoragwo wĩra bengi ya ecobank ndũgamĩrĩire gĩcigo kĩa nairobi na rĩrĩa itarĩ bengi-inĩ nĩ ngoragwo ndĩ mũtungatĩri kanitha-inĩ wa gospel outreach nyĩrĩ ngĩthomera cukuru wa thangathĩ primary na wa kĩang'ondu primary ngĩcoka kuma hau ngĩthiĩ cukuru ya chinga boys chinga boys nakuo ngĩthomera mĩaka ĩna ngiuma kuo mwaka wa 96 ngĩthiĩ Jomo Kenyatta University ngĩka degree ya mbere ndarĩkia ũguo ngĩcoka rĩngĩ University ya Methodist ngĩka degree ya kerĩ na ngĩcoka Jomo Kenyatta rĩngĩ rĩu ndĩreka ya gatatũ ya PhD. Wĩra wakwa wa mbere ndandĩkirwo twauma cukuru ndambire ngĩthiĩ kũgeria tũkĩgeria biacara tũrĩ andũ atandatũ tũgĩcoka tũkĩanjia gũthima wĩra-inĩ nĩgetha twethe capital ngĩandĩkwo kambuni-inĩ ya mahũa na mũcara wa mbere warĩ wa ngiri ikũmi na igĩrĩ. Nĩ nyendete gũthikĩrĩria rĩmwe rwĩmbo rũritũ na ũtikakorwo ũkĩnegena mũno rũhoreru no rũritũ rũmata wega na nĩ nyendete mũno gũkorwo ngĩthaka indo cia ũini ndĩ mũthaki wa ngita nĩthakagĩra ngi- nĩthakĩire nginya ikundi tofauti tofauti na mũno makĩria nĩ nyendete handũ ndĩrathaka hena live band tũgakorwo tũkĩhoranĩria na andũ arĩa angĩ ngita ĩrĩa nyendete mũno nĩ ngita ya bass ĩrĩa ya waya ithano ndungu Ah, maũndũ marĩa njiguaga makĩnjĩtigĩrithie mũno nĩ njĩtigĩrĩte handũ ngũgĩa na gĩconoko kana handũ ngũremwo nĩ gwĩka ũndũ njĩtĩkĩtie no hote gwĩka. Rĩrĩa President Obama wa kũrĩa Amerika okĩte gũkũ, nĩ ndakenire mũno nĩ gũkuhĩrĩria The Beast, tũkĩhũrwo mbica ngĩonia ũrĩa ĩkoragwo ĩhana ndĩmĩkuhĩrĩirie na ũndũ ũcio ũkĩngenia mũno. Nĩ ndĩ mũtimia na ciana igĩrĩ, tũhĩĩ twĩrĩ, Travis and Francis. Kwĩna mabuku rĩu maya ma gĩthomo ma kawaida, no mabuku maya mangĩ nyendaga mabuku marĩa makoragwo magĩkĩra mũndũ hinya kana makĩarahũra mũndũ mena mĩthingi ya ũkristiano kana iria twĩtaga motivational books. icio nĩcio nyendete makĩria nĩ nyendete mũno gwĩka mentorship especially mũno makĩria ya andũ ethĩ gũthiĩ macukuru-inĩ kwarĩria andũ anini na mabici-inĩ na makambuni-inĩ na nĩ tũrĩ gĩkundi kĩrĩa tũcemanagia mweri mweri nĩgetha tũkaria kaũndũ karĩa karahutia maũndũ ma andũ marĩ mawĩra-inĩ ũndũ ũrĩa njiguaga ũkĩnogia mũno kana ũkĩngia nĩ rĩrĩa mũndũ aritũhia kaũndũ kahũthũ kakahana ta rũgano na nĩ kaũndũ karoneka na maitho ũrĩa kagĩrĩirwo nĩ gũkorwo gagĩkwo rĩu nĩyo nye- nyendaga maũndũ makĩhũthio mũtũrĩre ũyũ nĩ ũrĩ maũndũ maingĩ maru- maritũ ndiendaga mũndũ ũrongerera ũritũ ũngĩ tiga ũrĩa wĩho Ah, nĩ ndirikanaga hingo twathire gũcemania na president wa bũrũri ũyũ ũrĩa ũrarĩ ho mbere honorable mwai kibaki thutha wa training tũgĩcemania kũrĩa KICC agĩtũhe certificate we mwene tũka- tũkĩmũgeithagia tũmũrĩkĩtwo na tv ciothe na nĩ cionanagio bũrũri wothe ũndũ ũcio nĩ ndaiguire wangenia mũno gũikarania na andũ a mahinya ma- ta macio no nyende kwĩra andũ ethĩ mongongerere arata ao arĩa marĩ mbere yao mena experience kũmakĩra mena ũmenyo kũmakĩra na mamathikĩrĩrie matigatukage agũcanjamũrwo nĩ kaũndũ oro kanini na matige kũgũtara kana mekĩrĩte kaũndũ ka na ihenya gũtirĩ kĩndũ gĩũkaga oro rĩmwe nĩ mathi ikinya gwa ikinya